Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ na andũ tũceraga nao but they blocked our gates. Nĩ kũrĩ na andũ tũceraga nao and they open our gate. Bwana Yesu asifiwe. Koguo no mũhaka twĩrute gũikara na andũ. No nĩ kũrĩ andũ arĩa ndĩrenda kwarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Atĩ mũndũ ũcio no arare agĩgwĩka ũũru no ndũrĩ ũndũ ũrĩ wamwĩka. Praise be to the, to the Lord. mundu ucio no arari agikunuha no nduri undu uri wa mwika bana yesu asifiwe ni kuri andu matwiciragia meciria moru o riri ithuĩ turameciria meciria mega na nikio koraga kinya mundu akiuga anjika uguo niki praise be to the lord ni kuri andu maguthuire tuhu nduri undu uri wa meka no marare matari toro magikuruma magigwika uru magikwananga makiruta magongona ma nduma no ndũrĩ ũndũ ũrĩ wameka praise be to the lord no muthenya wa umuthi i have a new message i have a good message for you my people Eh, muthenya wa umuthi ndĩ na message ndoka gũkwĩra ndũkamake nĩ arĩa managwĩka ũru ona ndũkanamakio nĩ arĩa manakũhingĩrĩria ihingo-inĩ Uh, praise be to the lord ndũkanamakio nĩ arĩa wanerwo nĩ ũgũpromotwo uh, but they go behind you

Bwana Bwana Yesu asifiwe. Barakire baraki aconorithirio nĩ ngai ona athondekete magongona mũgwanja ma kũnina isiraeli Praise be to the Lord. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, gũtiramakania ũrutĩirwo magongona maigana. Ah, Gũtiramakania mathire kũ nĩgetha ũrware ndwari ĩyo wĩ nayo. Oh, Gũtiramakania nĩ kũ- nĩ atĩ agũikarirwo ndundu gũkĩario nĩgetha wee ndũkanetwo mami. Oh my redeemer. Bwana Yesu asifiwe. Ona gũtiramakania marutĩte magongona maigana atĩa. Hĩndĩ ĩrĩa Baraki erirwo nĩ Baramu, hĩndĩ ĩrĩa Baraki athire kũruma Isiraeli, Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Hĩndĩ ĩrĩa Baramu erire baraki akaruma isiraeli jehova nĩ tondũ nĩ arĩ na mũbango mwega na isiraeli ndangĩarekire mathire ona ndangĩamonohire ngai nĩ amenyaga nĩma nĩ mũkũruta magongona no no ngamagithia hinya mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ start praying in a unique way era ngai gũtiramakania

ngai no kũrega nawe onokorwo kwĩrĩtwo nĩ ũgũkua ndwari ũyũ ũrwarĩte eh, ndũkone gũkua ngai nĩ ekũrega nawe you gonna survive oh my god bana yesu asifiwe nawe ũregetwo mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũkanamenwo wĩmene ngai no akũrega nawe eh, god will take you far

mathainĩ maya ngĩhoera mwĩroreri wĩ haha ũhingĩrĩirio ũrarigwe gũthiĩ kũ no ngai ti wendi waku nĩ ogĩ anjata na arĩa marũgamire ihingo-inĩ o mahũnagia nda ciao matekwenda kũmenya tũkoimĩrĩra kũ ngai ndagũthaitha jehova ndakwĩra atĩrĩrĩ ngai ũngĩkona matũbangĩire gũtũnina ngai rĩ ndũkanareke matũkinyĩre jehova ũtekĩte ũndũ nĩ magongona maingĩ manarutwo hitho-inĩ jehova tũtoyo na twĩ toro tũkomete na ngai mangĩ magakinyanĩra nĩ tondũ makorire ngoro citũ itaiguĩte nĩkĩo andũ mathĩnĩka ũũ ngai no mũthenya wa ũmũthĩ oh God ndoka gũgũthaitha ndoka gũgũthaithĩra ngoro iria ihingĩrĩirio ngai can you open for them my god can you give them another chance jehovah there are those people who are waiting for you nĩ kũrĩ andũ marũgamĩte opposition-inĩ ĩmwe magwetereire but they didn't know nĩ wamahingũrĩire no arĩa monire wahingũra ngai makĩrũgama mbere yao ndoka gũcokeria ngoro icio hinya ngoro iria ciahingĩrĩirio na itiũĩ iria ciarutĩirwo magongona ikomete toro ngai ndoka kũriũkia jehova destination ciao ngai kũrĩa wendaga makinye ngai rĩ oh my redeemer let them go father let them jehova oh